Esselamu Aleýkum we Rahmatullahi we Berekatuh Hormatly Watandaşlar! Biz aslynda diňe Serdara arzamyzy ýetirmek kyndyr diýip pikir edip ýördük welin, tumşugyny ýokarda tutup bören öz ýönekeý işgärleri görmeýän Hajy Taganowa hem arz ýetirmek Prezidentiňki ýala kyn bolup galyberdi. Dünýä arenasynda Türkmenistany ak mermer öwürdik diýip görkezesi gelýän režim adamlary bilse-de bilmediksyrama bolýamyka, şol mermeriň ýarysy hem şolaryň hakyna düşmeýändigini.

Trestiň düzüminde on alty müdirlik bolup, jemi işgär sany on bäş müň barabar adam işleýär. Trestiň işgärleri koridora-da çykmaga haklary ýok, telefonda gürleşmäge-de rugsat berenok. Näçe hünärmenleri işden kowdy. Ýene näçesi onuň äsgermezligine çydamany öz islegi bilen işden çykdylar. Ol öz işgärlerini sögüp, mertebelerini peseldip, fiziki kemçiliklerini aýdyp köpçülikleýin masgaralaýar. Trestde aho bolup işläp bören dört çagaly aýaly işden çykaryp, ony müdirlikleň birine müň manat pes aýlykly ýere geçirip, onuň ýerine öz gezýän ogul Bagt Aýdogdyýewany goýup, adamlar iki bolup sütem edýärler. Eger trestiň içinde ogul Bagt Aýdogdyýewa birini halamasa, şony işden özi gider ýaly edýärler. Maddy jogapkärçiligem öz üstüne almak islänok. Trestiň esasy serişdeleri henizem howada. Ýaňy-ýakynda gelen barlagçylar tekizläp ugratdylar. Trestden iki sany inwalid garoly başga müdirlige geçirdiler. Bize keselli adam gerek däl diýip, Türkmenistanyň Zähmet kodeksinde her bir edarada azyndan bäş prosent inwalid bolmaly diýip ýazylan. Bölüm başlyklaryny irden sagat nol alty otuzda işe çagyryp ýygnak geçiren bolýar. Soň gije ýigrimi üç nol nolda ýene ýygnak. Altybazar güni dynç ýok. Tölegsiz adamlary ezip, it ýaly gygyryp, Trestiň gapysynda ýaşaýar. Ol iki müň ýigrimi üçünji ýylyň noýabr aýynda şol ýere üçünji gezek işe geldi. Öň sud edilip, işden şol ýerden boşadyldy. Geleni bäri iki ýüze gowrak işgär aldy. Olaň hersinden azyndan elli müň mant almasa işe kabul edilmeýär. Hajytaganowyň aýaly bilen gyzy Instagramda öz baýlyklaryny reklama edip, hezil edip ýaşap ýörler. Müdirligiň işçilerini hiç hili kabul edenok. Olaram TikToga wideo goýup başladylar. Näme ol adama çäre ýokmyka? On bäş müň sany gulum barmyka diýip ýörmükä? Esenguly etrabynda ýigrimi oglany işden kowdy. Ogulbagt Aýdogdyýewaň utanç-haýasam ýok. Ärli-aýal bolup, başlygy Hajy Taganow bilen ýatym-turma edip ýör. Nebitgaz burawlaýyş trestiň başlygy Gaýypow Magtymguly Işe almak üçin elli mant para soraýar. Öz tabynyndaky işgärleri kabul edenok. Burawlardan, ýagny wyşkalardan her ýyl azyndan on adam heläk bolýar. Sebäbi hiç hili gorag serişde bilen üpjün edenoklar. Hukuk goraýjy organlara para berip iş ýapýarlar. Haçtaganowyň üstünden dokuz müň sany arza ýazylsa-da, oňa hiç hili çäre görülmän, öz wezipesinden hyýanatly peýdalanyp, Türkmenleň depesinde tans oýnap edenini edip döşüni kakyp ýören bir şeýtanyň dostudyr. Wideodaky gelnejäniň kiçi aýlygyna garamazdan dört müň bäş ýüz manatlyk jerimäni kazy Daýanç sen tiktoga wideo goýduň diýip mejburlyk bilen jerime töletdirer. Indi näme tiktogam wideo goýsaň kazyýet tarapyndan ştraf alynmaly diýip kanun çykdymy hä? Nirde biziň adalatlygymyz? Nirde biziň demokratiýamyz? Tiktok üçinem ştraf alýan bolsalar onda bolaýypdyr. Ýeriň ýüzünem şeýdip gülki bolalyň onda. Men öz gezegimde eger-de şol gelnejäni wideo ýatyran üçin on bäş sutka basyp jeza berýän bolsaňyz, bolanyna görä, menem özüme Gurbangula jeza hökmünde TikTok premoi efirinde tuwaletde goýlan suratynyň üstüne her hili şokolatlary, Master Snickers-leri dökmeklikde hem guýmaklykda söz berýän. Men size Nýu-Ýorkyň Manhettanyny kiçi ýagny şokoladsyz prosesden görkezipdim. Indi welin, gaty görmäň, režim itleri! Hajyt Aganow! Şu zatlaryň içinde seniň eliň kir barlygyny men bilýän. Menem sniker şokolad proýektleri sen sebäpli red edýärin. Serdar, ertesi gün menden gaty görme. Evel biraz bärik wapşe hiç kimi goýbermeýär olar uje näçe aý garaşyp otyrys açlaganyma oda gelenok.

Siziň günäňizem kändir, men oňa ýok diýesim gelenok. Emma welin, şu Hajy Taganow hem-de Berkaralyk etrabynyň uçaskowoýy Muhammet haramzadalar ýaly Türkmenistanyň iň soňky jabyrynyňam döküp, Iti çüňke gabasyň üstüňe topular diýlişi ýaly, erde bir raýat aglap siziň gapyňyzy kakýan bolsa, onda hut şu haramzadalaryň edýän hereketiniň esasyndadyr. Galany bolsa saňa galýar serdar. Meň eşdişime görä size şu wagt köseýäler diýip eşitdim dogrymy şo meň talyp adym geneje. Hawa bizi size ýigrimi iki adam ştraf goýdular. Özümizem şo goýan adamyň ştrafy çagasy hakyny pes.

Jaý. Bizem ýaşaýan ýerimiz bar-a, bagly. Öýüň syrty, şoby, uzboý, gudurda ýaşap otyr. Öýümizde poslawok. Hemme zat görsen bar. Ertirinden çekip ugradyp, musorda ýaşap otyr. Ýöne şony çekip ugratsaňyz, ol mähşetkä gaçjak diýip otyr. Şol wideo çekeňiz üçin diňe şonuň üçin o mersudka basjak bolýa diýer hä haramzadalar. Köp. Hawa şeýle etdim. Ýigrimi iki. Ony kim edýä siz bal. Ýigrimi iki ýarymyň töledik banka ştraf töledik. Polisiýaň işgärleri diýýämi indi şeýdip o mersudka dykjak zat diýip. Familiýasy ýokmyka bilýäňmi familiýasyny haramzadaň. Familiýasyny bilemok men.
Ol. Daýanç aga familiýasy bärde bize ýagşy iş ýok. Özümiz islädik obada ýaşap, ine Atuwa giden adam boşap geldi. On ýyl işledi, ýigrimi berenok ýok. Türkiýe ol unijat edip, bizi ederok, iş etdi ol. Dokuz müň adam aýtdy oňa, biz ederzog-a, bizem prosta özümiz kesip oradyk. Dokuz müň adam ýazdy haramzadadygyny. Dokuz müň adam, watandaşlar. Hawa, dokuz müň adam ýazdy.

Ýördüňizmi okulda? Göreňizä watandaşlar inwalid çagasy bar bolan aýaly ýigrimi iki million şul ykdysadyýet zamanynda kir agyr ykdysadyýet zamanynda ýigrimi iki million ştraf edipdirler özem basjak bolýarlar eken görýäňmi watandaşlar hakyny talap edeni üçin baryp bara öz položyny zady sebäbi haramzadalar ene subutnama watandaşlar meniň aýtýan zadymyň ýene biri hak bolup çykyp otyr.